Salam gadyrly watandaşlar salam mähriban illeşler salam Halmurad aga gowy ýadaýlaňyz.
Essalowaleýkum hormatly watandaşlar salam ol çaryny sag boluň bir tapar özüňizem sag boluň işläp ýörsiňiz. Haa bolýa.
Ene bu günüm hepdäň birinji güni. Ýa owa birinji.
Geliň onda soragy men bereýin şu gün size soňra siz berip bilersiň. Bolar.
Wajyp wajyp bir iş ýagdaý bar Amerikada dörän şonuň üçin bir ilkinji nobatda siz şo döwletiň içinde ýaşap ýören adam bolansoňyz içgin bilýäňiz ýagdaýlary şonuň üçin men aýtjak bolýan şol ýaňky geçirilen saýlawlar barada. Bu gün Amerikada nähili geçdi, kimler häkimiýet başyna geldi, nähili prognoz gelejege garaşylýar, halkyň içinde näme gürrüň bar, indi şu zatlar barada öz bilenjaňyzy aýdyp berseňiz, onuň menem öz bilenim üstüne goşsam, watandaşlarymyz üçin peýdaly borda bilmek şu amerikan saýlaw sistemasynyň nämeden ybaratdygyny we Amerikada indi gelejekki bir ýyl ýarym, iki ýyl dowamynda nämelere garaşyp boljak, şu geçen saýlawlaryň netijesinde diýip aýtsa bolar. Onda söz sizde Noly Çaryň.
Sag boluň. Neme-de indi iki palatalyk ýaňky birinjisi wekilçilik palatasy, soňky ýokaram senat Indi Senatyn ýokary palata. Şol wekilçilik palatasynda-da ýaňky orunlar bar. Meselem, iki taraplaýyn, ýaňky iki bölek demokratlar hem bar, respublikanlar hem bar. Indi şol respublikanlar birazjyk köpräk orun eýelediler-de häzirlikçe. Aşaky palatada. Hawa, aşaky palatada. Wekilçilik palatasynda. Onuň biraz köpräk orny eýelediler häzir häzirlikçe. Indi şu diňe şu şu dekabryň altysynda Jorjiýa ştaty o taýda-da saýlawlar geçirilip bolnandan soň, gutarandan soň netijeleriniň esasynda ses ses berlen sesleriň netijesiniň esasynda-da iň soňky netijä gelinjek şeýleräk bir maglumat bar, ýaňky kim haýsynyň ýeňjekdigi barada. Ine şeýleräk bir gysgaça aýdamda häzirlikçede öňe gidýän respublikanlar bolup dur. Onuň iň soňky netijede görürs dekabryň altysyna. Dogry.
Bärde şuna goşmaly zat, hakykatdan hem şol saýlawlarda ýaňky e, Amerikan e, aşaky palatasyna ýa e, aşaky mejlisine diýerler. Bu iki palata bolansoň şol wekilçilik palatasyna respublikanlar ýaňky wekilleriniň sany demokratlardan biraz agdyklyk edýär. on sesmi, sekizmi, onmy belli däl. Şuň anyk ýemesi öňde-soňda şol ýa-da Jorjiýada geçiriljek saýlawda belli bor. Ýöne şu mahaldan belli zat, şo nähili bolanda-da şol artykmaç boljak-da olaň sesi. Şonuň üçin aşaky palatada respublikanlaryň ses artykmaçlygy boljak. Aşaky palata näme den ybarat ýa näme üçin wajyp? Sebäp şol döwletiň býujetem ýa bir haýsam bolsa bir döwlete kömek etmek ýaňky meselesem meselem aýdalynda şu Şumal Amerika Ukraina kömek edip durda hemme tarapdan ýarag pul meselesinde de Indi şol kömegiň dowam etdirilmegi üçin örän wajyp zat şol aşaky palatada wekilçilik edilýän palatada şolaryň karar kabul etmegi zerur. Indi meselem aýtmaly, Ukraina elli milliard dollar kömek etmeli diýlen karar ilki başda şu aşaky palatadan millet wekilleri tarapyndan tassyklanmaly. Soňra şol karar ýokarky palata, ýagny senata ugradylýar. Onsoň senatda şu mesele garalyp, senat karar kabul edenden soň, iki palataň kabul eden kararyna döwletiň, ýagny Amerikanyň prezidenti gol çekýär. Ine şonluk bilen iş bitdi, ugradylmaly kömek gaznadan alnyp, degişli ýerine ugradylýar. Indi serediň, ýokarky palatada, senatda şu mahaly respublikanlaryň köpçüligi ýok, o taýda demokratlar alyp barýar köpçüligi. Ýöne aşaky palatada birinji derejede ýa ilkinji derejede nobatda karar kabul edilmeli palatada bolsa respublikanlar agdyklyk edýär. Indi şu taýda disbalans, ýagny aýratynlyk emele gelýär. Muň soňy näme bilen gutarar, muny wagt görkezer, ýöne respublikanlaryň aýdýan sözi ýa gelen netijesi BMG, Ukraina Amerika tarapyndan çakdan aşa pul harçlanýar diýip aýdýar. Näme üçindir diňe Amerika şu çykdajysyny çekýär. Näme üçin Ýewropa döwletleri amerikanky ýaly, amerikan berşi ýaly ýa edişi ýaly kömek edibilenaklar ýa edenaklar diýip, Ukraina diýip, ine, şular ýaly nägileligini bildirýär. Olaň baş maksady Amerika, amerikalylar üçin ilkinji nobatda, amerikan hem girdejisi halkyň peýdasyna harçlanmaly diýip tutýarlar. Gaty dogry pikir bir tarapdan ýöne uruş gidip dur ol uruşuňam netijesi eger Ukraina ýeňilse bardy geldi onda oň zyýany Amerikada ýetjek da ony görübilmeýän adamlar şu günki gün gynasagam bar Amerikan jemgyýetinde indi şol Wagta çenli, indiki ýylyň ýanwaryna çenli, meselem, Ukraina tarapy hüjümini güýçlendirip, öz territoriýasynyň hemmesini bolmasa-da, bir bölegini ruslardan arassalasa, ýa ruslar çykarsa, onda diýmek, şol kömegi dowam etdiriljegi görnüp dur-da, soňra ýaňky pul kömek soralanda-da ine bulara ullakan tutaryk boljak-da, položitiv. Ine biz ine duşman bilen söweşip, göreşip, öz territoriýamyzy halas edip otyrys, ýa arassala edýäs, ýa azat edýäs, ýöne bize ok-ýarag, pul kömegi gerek, şol kömek dowam ediň diýip. Muny edip biljekler. Ýöne şu günki güne çenli Amerika tarapyndan Ukraina edilen ähli kömek, näçe milliard bolsa-da, hemmejigi şolara peşgeş berildi, mugt berildi. Şu edilen kömek üçin, harby kömekmi, bi ýanky Ukraina hökümedini saklamakmy, halkynamy, medisinamy, äý nämä kömek edilýän bolsa, şolaryň hemmejigi amerikan býujetinden, amerikan halkynyň tölän salgydyndan ýa-da ukrain döwletine, milletine edilen sowgat ýa-da peşgeş. Şu zatlar üçin ukrain döwleti ýa hökümeti ýeke sentem Ukraina, Amerika bergili däl. Ak ýürekden edilen kömek şu. Ýöne demokratlar, respublikanlaryň diýýäni, Indi beýle kömegi bermegi bes etmeli, ýöne öňki berlen kömeklerem audit etmelidä, şular barlamaly ýerini nirä harç edilipdir şu berlen milliardlar? Dogry-dürs edilmeli ýerine harç edilipmi ýa ogurlanypmy? Ogurlanan bolsa onda jenaýat işlerini açmaly. Ýok, ogurlanmadyk bolsa onda galany soň görüberis diýýär. Nähili terzde Ukraina kömek etmeli? Ýöne onuň görüberis diýýänine çenli wagt geçjek, o Orsýet islendik tarapdanam şu günki gün ýüzbe-ýüz dursa Ukrainadan güýçli. Millet sany boýunça-da dört esse agdyklyk edýär. Ýarag sany boýunça-da ummasyz olarda, gerek bolsa olarda taktiki ýa-da ýadro ýaragam bar. O dubinkalary entäk ullananak, ýöne ullanjak diýse Orsýetde bar-da şol gurallar. Ýöne şony ullanmazlyk üçin saklaw ýa şolara garşylyk ýa diwar bolup hyzmat edýän ýa gorag bolup ine şu mal Ýewrosoýuz bilen Amerika. Ukrainaň arkasynda duransoň Putin şu ýaraglary ullanyp bilenok. Indi Lentliz barada-da aýdyp geçeli şu taýda. Gürrüň edilipdi, şu Ukraina Lentliz bermek barada. Lentlizem watandaşlarymyzyň köpüsi bilýändir, esasanam şol Türkiýede ýaşaýanlar okandyr, görendir, eşidendir. Lentliz diýmek ol harby kömek. Şol ikinji jahan urşunda emma amerikaly Sowet Soýuzyna-da üç ýyllap, dört ýyllap ine şol ýarag kömeginem, iýmit kömeginem, pul kömeginem edipdiler. Ýöne o barada biziň taryhymyzda ýazylan zat ýok. Iki setir bilen geçdiler üstünden, emma edilen kömegi sanajak bolsaň gaty kän. Gaty ummasyz kän kömek edildi. Ýöne o lentliz nämäni aňlady? E berýärler saňa ýaragy, oky hemmejik zady darin. Sen şony soňra yzyna gaýtaryp bermeli. Şol ýaragy. Ýa-da özüňde saklap galsaň, onda muzdun tölemeli. Ýok, şol emede uruşda şolar zaýalanan bolsa ýa partlanan, ýitirim edilen bolsa, onda ony öçürýärler hasapdan. Onda hiç kim oňa bergili däl. Ýöne gaty ummasyz pul şol şo döwür goýberilen bilemok men. Sowet Soýuzy şony ýetmişinji ýyllaryň ahyrynda üzäýdi öýdýän şo bäri. Ýöne indi Lemtliz entäk alnanak Ukraina tarapdan. Aljak bolsa gapy açyk Ukrainanyň prezidenti Wladimir Zelenskiý Amerikan hökümetiniň adyna arza ýazmaly. Indi bize lentliz bermegiňizi haýyş edýäs. Onda häkimiýet başynda kim oturdy tapawudy ýok. Demokratlarmy? Ýa-da beýlekilermi? Respublikan tapawudy ýok. Bular lentliz eýýäm puly gaýtaryp bermek bolýar. Ine, o taýda olar, meselem, bir tankyň bahasyny, meselem aýdýarsa, elli müň dollar diýibem bilerler, Lend-Lize berende, ýa ýüz müň diýibem bilerler, olaň öz ynsabyna bagly, ýa berýän bahasyna bagly. Ýöne şol ýarag Ukraina gerek bolsa, näçe bahasyny azasa-da berip bilýärler. Diýmek, şony Lend-Lize alsalar, bu ýaňky amerikanyň ýaňky WPKS-da ýaňky Woýenny Promyşlnyk Kompleks diýdi, Harby Kompleks. O taýda-da indi zakaz köpeljek, işgärler aýlyk aljak, garaz oňam ykdysadyýetine ullakan kömek bolýar şol Lendliz. Indi göreris, wagt görkezer nähili bolýar. Ýöne şol Amerikada geçilen, geçirilen şu saýlaw Seredigiň iki tarapynam şumal deň edip goýdy, ýöne agrabrak tarapy nähilem bolsa şol birinji instansiýa barada karar kabul ediljek ýeme ýer, olam wekilçilik palatasy bolansoň, o taýda-da az ses azlykly respublikanlaryňky bolansoň, indi şo taýda biraz adamlar pikirlenýärler nähili borka diýip. Indi şu meselede amerikan jemgyýetinde mass mediasynda ýazylýan zatlar barmy ýa indi siz hem bir amerikanyň graždanlary da şu milletiň arasynda nähili gürrüň edilýär ýa ukraina kömek edilmelimi ýa saklanmalymy iki bölünişigi düşnükli ýöne halkyň öz içinde näme pikirler bar syýasatçylaryňky düşnükli şu barada biraz aýdyp berseňiz onçaýly Halkyň öz içinde-de Halmyrada diňe bir ştat boýunça gidenok-da, bir ştatyň içinde-de respublikanlara ses berip ýörenem bar, demokratlara ses berip ýörenem bar, Trampyň tarapyny tutup ýörenem bar, ýa bolmasa Baýdeniň tarapyny tutup ýörenem bar. Jemgyýet absolýutno iki taraplaýyn, ikä bölünen. Ine, meselem, şu nimeler fermalar barda. Ýönekeý ferma gidýän şu ýoluň düşüp bolan ýoluň sag tarapym, çep tarapym uly-uly fermalar barda. On hemmesiniň diýen ýaly baratasy ýola bakyp durda şu haýatlary. Şu taýda hökman Ukrainaň baýdagyny görýäňde, ýere dikiligi dur. Ukrainaň baýdagy. Diýmek, fermalarlaryň hemmesi diýen ýaly Gollaýan Ukraina tarapy. Ukraina, hä.
Indi şu zatlary men görýän. Onuň bu mass medialary diýen gaýdyşym ýaly halk ikä bölünen. Ine görşüňiz ýaly respublikanlar näme de bolsa öňe çykdylar birazajyk ýer köp aldylar. Onuň halkam ýaňky aýdyşym ýaly Ukrainany gollaýanam bar, gollamaýanam bar. Ýaňky bu nemedäki Amerikadaky nemeler bar. Blogerler köpüsi. Köpüsi hakyna tutulan sebäbi ne meselem hakyna tutulan diýenim Kremliň tarapyndan. Kremliň tarapyndan şu taýdakylaram werbowka edip bilýärler-de. Onuň sebäbi öňki çykyşlaryny 24-nji fewraldan öňki çykyşlaryny görýän gün başga zat diýýärler. 24-nji fewraldan soň üýtgäp başlaýarlar. Ukrainanyň garşysyna çykýanlar bar. Eee, olaň içinde öňki harbylaram bar. ýönekeý blogerlerem bar. Ine meselem öň aýdaly Amerikany tankytlap oturan blogerler barda, özleri Amerikanyň içinde ýaşap otyrlar, ýöne Amerikanyň ähli nemelerini, ýaňky kanunlaryny ýa bolup geçýän zatlary, demokratlary ýa respublikanlary haýsam bolsa bir tarapynyň nemesini Düzüp ýamanlap oturanlar bar. Orsýet gowy bolsa, Orsýet bir dünýäde harby gullugam olaň ikinji ýerde durýan bolsa, näme üçin sen Orsýet özüň ors bolup, ors millet bolup, Orsýeti taşlap, Amerikada ýaşap ýörsüň? Mende şu bir hili gabat gelenokda logikaň gabat gelenok. Näme üçin sen e, şu gowy ýurduň gowy diýip öwüp oturan ýurduň taşlap gelipsiň, Amerikada ýaşap otyrsyň. Ondan hem şu Salavýow bar, şonuň ekranda çykyş edip ýörer. Indi ýaňky çykyş edýär diýenim, şu biziň edişimiz ýaly Zoom-yň üsti bilen çykyş edýär.
Dogry. Bar şolar ýaly suwalçyany. Ýalňyşmasam ady Dmitriý, familiýasy Saýms bolmaly. Amerikada ýaşaýar. Ýöne şol Orsýediň ýaňky şo Solowýowyň programmasyndan çykana şol guýup gidip otyr Orsýediň peýdasyna.
Ol. Özem Amerikada.
Ýok, diňe o däl.
Halmyrat, diňe o däl, o däl, başga ýene biri bar. Ýok, kän, kän, ýöne men birini mysal getirýän. Ondan ýaňky siz aýtdyňyz-a, şol fermerligiň gapysynda ine Ukrainanyň baýdagy dur diýip. Biziň ine, meň ýaşap oturan etrabymyň häkimligi bar. Şo iki etaž jaý gidip ýatan. Şonuň her bir äpişgesinde ýa penjiresinde Ukrainanyň baýdagy dur. Her bir äpişgesinde, penjiresinde. Gidip ýatan iki etaž jaýyň iki etažynda. Şu güne çenli duşan. Diýmek, olar özüniň kimi gollaýanlygyny, kimiň tarapdadygyny görkezýär. Hawa.
Şwedleri, şwed halkyny, şwed halkynyň men pikir edýän, ýüzden togsan bäş göterimi we Ukraina tarapynda. Şo tak gidip Ukrainada ukrainlaryň tarapynda söweşip ýören şwed ýigitleri hem kän, az däl, olaram bar. Wagtal-wagtal interwýularyny berip durlar. Dogry. Aýdyber, Noçan, bagyşlaň sözüňizi. Indiki, indiki saýlaw, prezidentlik saýlawy gelende-de Trampam ýene-de hüjüm edýär, ýaňky gün özüniň kandidaturasyny hödürleýär-de, hödürlejek diýýär. Häzir, häzir, eýýäm häzirden başlap, onda-munda ýaňky mass-medialerde çykýar, öňe çykýar-da, şo habar bar. Häzirlikçe onuň bu ogly bar ýaňky. Olam Donald Tramp. Olam Donald Trumpyň mlaçy diýede bärde. Awa, awa. Indi olam kakasynyň agzyndan aýtmyşlaýyn. Awa, e, bizine ýeňsek diýä, Ukraina bir bir sent hem geçmez diýä kömek diýä. Diňe öz ýurdumyzy ösdüreris diýä. Diňe Amerikany beýgelderis diýä. E, şolar ýaly nemeler aýdýa. Indi siziň pikiriňizçe nägili? şans barmy Trampda? Bolarmyka şans? Ee, şu Amerikada bolup geçen şu saýlawlar menem içgin gyzyklanyp seretdim-de, onsoň şol bilermenler bar, e, e, syýasatçylar bar, e, dürli kärdäki adamlar bar. E, Şularyň analizini diňläp gördüm. Soňra alnan netije bilen deňeşdirdim. Hawa, respublikanlar sähelçe-de bolsa şol aşaky palatada öz wekilçiligini dikeltjekler. Oňa-da diýmek, şol respublikan partiýanyň wekili palata ýolbaşçylyk etmeli. Olam şu baryp ýatan Trampyň tarapdary diýip aýdýarlar. Men o bilen tanyşlygym ýok elbetde, ýöne ýazylan materiallardan, edilen çykyşlardan çen tutup aýtsak, şol häzir aşaky palata ýa wekilçilik palatasyna ýolbaşçylyk etjek adam Trampyň aňrybaşy bir tarapdary. Ýöne Tramp öz hemmesini goýjakdygyny aýtdy, elbetde, öz kandidaturasyny ýigrimi dördünji ýyl saýlawyna çykarjagyny aýtdy. Ýöne şu taýda aýtmaly zat bar. Ol geçermi, geçmezmi? Bu taýagyň iki tarapy. Sebäp Trampyň şu günki geçirilen saýlawda Trampyň ýeňişi ýokdy, ýaňky bu bularyň partiýasynyň ýeňişi bar. Şeýlelikde, ol o taýda Trampyň öz ady-abraýy partiýaňky bilen deň gelenok. Diýmek, indiki saýlawlarda, belki, partiýa öz arasyndan başga kandidat çykarar. Ýa ýene birileri. Bolup biljek zat, Amerika zady bu. Ol Trampyň diňe puly bar bolanlygy üçin ol prezident bolmaga mümkinçiligi bar diýip aýdypdyr. Mümkinçilik hemme kişide bar, ýöne bolarmy, bolmazmy, indi gaty ullakan sorag aslynda. Meň pikirim, Tramp şol ýigrimi törünji ýyl öz kandidaturasyny goýsa, geçjeginden gaty, geçmezligi gaty mümkin. Ýöne men görýän zadym bir şert bilen. şu günki ýaňky demokratlaryň adyndan prezident bolup oturan Jo Baýden öz kandidaturasyny aýyrsa, ýigrimi törünji ýyl we öz ornuna ýaş ýigitmi, zenanmy, gujurly-gaýratly, aýdaýly, kyrk ýaşdan ýokarysymy gelip, şol özüni kandidat görkezse, onuň demokratlar gollasa, onda diýmek bu hem Trampyň garşysyny, hem-de demokratlaryň peýdasyna uly täsir eder diýen mende ine şular ýaly pikir bar. Ýene bir kandidat boljak kyrk dört ýaşynda diýip aýdýarlar. Ony görüberýäs soňabaka. Intäk biraz irräk nähili boljagy. Demokratlaryň tarapyndanmy?
Gaty gyzyklanmadym. Entäk göreli hany. Men ýöne eşdenim, okanym, owaşa bilýänim, demokratlar tarapyndan öňki prezidentlerden Bill Klinton ýa Barak Obama olaram özüňkini goýmaga mümkinçiligi bar. Ýa şolaň goldawy bilen geljek kandidat bolup biler diýýärdi. Şolar gurşaw bolup hyzmat etseler, bir kandidat çykarsalar, onda bolar diýlen ynam bar. Şoň üçin bärde entäk gowy bir alada, agyr, aňrybaş aladanyny ýagdaý ýok diýip düşünýän. Onsoňam galyberse-de, şol ýaňky soňky şol otuz ýedi milliard dollar birinji ýanwara çenlik Ukraina kömek ediljek. Olam görnüp dur. Oňa hiç hili päsgelçilik görnenok şu gün. Ondan aňyrda halys şol bular bir sentam mugt berjek ýalysa onda Ukraina prezidenti Lend-liz almak barada haýyşnama gol çekip ugratmaly bolýar. Onam bererler. Lend-liz bolsa sen puluna satyn alýaňda ýarag. Amerikada dünýä iň köp ýarag satýan ine döwlet bolup dur. Näme üçin satmaly däl? Haçan berler, nähili terzde berler ol başga mesele. Onda şol ukrainler ýene-de iki-üç nesil tölemeli boljaklar. Ýöne Ukrainanyň ullakan şansy bar, onam aýtmak gerek. Şu gün Ukraina çozana Orsýetiň üstüne. Orsýet çözdi, Ukraina. Diýmek, kontribusiýany Orsýet tölemeli bolýar, ýa-da çekilen ýitgileriň öwezini Orsýet tölemeli bolýar. Adam ýitgileriniň öwezini hem, ýagny emläk ýitgisini hem, jaý diýdi, zawod diýdi, fabrik diýdi, gaty kände. Indi olaň hasabyny çykararlar, onsoň Orsýet on ýyllamy, elli ýyllamy Ýüz ýyllygyn şuny tölemeli bolar. Indi şu soňky, soňky bir üç-dört günüň içinde has bir üstünde durlup geçilen bir mesele bardy. Atylan raketa Polşanyň ýaňky Ukraina bilen territoriýasy nemebi bar, araçägi. Şol Garaçaga ýakyn bir obaň birinde, maldarçylyk bir obaň birinde düşen raketa barada gürrüň edýärler. Mass medialarda bu barada näme aýdyp bilersiňiz? Zelenskiý srazu bir dört bäş sagatdan soň çykyş etdi-de aýtdy. Bu diýdi, Orsýetiň raketasy bolmaly, ine NATO diýdi, siz diýdi aýaga galmaly, kömek etmeli Ukraina diýen ýaly terzde ýüzlendi-de bütin dünýä. Mundan soň Indi şu barada siz näme pikir edýäňiz? Käbir mass medialeriň aýtmagyna, ekspertleriň aýtmagyna görä, bu diýe Ukrainanyň raketasy diýe ýalňyşlykly düşen bolmagy mümkin diýe. Ýa ýokardan gelýän raketalary atmak üçin bolan bolmagy mümkin diýe, ters giden bolmagy mümkin diýe. Gepiň gysgasy, şu zatlar köp agzalýar. Siz näme pikir edýäňiz? E, menem kän okadym Olçanyň şu zatlar barada. Dürli ekspertleriň pikirlerini öwrenip gördüm. Hawa, iki dürli pikir bar. Ukrain tarapy aýdýar, şu Orsýetiň emesi raketasy. Orsýet aýdýar, ýok, bu biziňki däl, Ukrainanyň raketasy diýýär. Hawa, indi e, e, Ukrain tarapynyň, ýa Zelenskiý näme üçin çykyş etdi? Onuň getirýän delili Bularyň territoriýasyna elmydam indi Orsýet tarapyndan düşýän raketalar bar-da edil şol S-300 üç ýüz kysymly ýaňky raketalar. Olaň ýere düşende partlamada emele gelýän çukury ukrain S-300-niň atanyna Ýere düşende emele getirýän çukuryndan has çuň bolýar. Tek onuň oky dä-därisi içinde köp salynýar diýýärdi. Ors ýediň snarýadyny ýa raketasyny. Polşa gelip düşen şol emede snarýad. Oýy çukur gaty giň diýýär. Diýmek şol ors ýediň snarýady diýip tutýanynyň sebäbi Zelenski ine düşündirişi şundan ybarat. Ekspertleň aýtmagyna görä. Emma bi beýleki ekspertleriň aýtmagyna görä, şol ýanky bi zemlýawozlyk diýen raketa ýerden asmana urýar. Ýöne asmandan nädip gelip ýere düşenini, şol ýerde partlanyny olar şo ýola ýanky raketa öz traýektoriýasyny, ýanky uçuş ýoluny üýtgedip, ene gelip şol serhet arasyndaky ýedi kilometr-de Polşa bilen Ukrainanyň arasyndaky serhetden ýedi kilometr Polşanyň içine düşýär. Şu taýda-da indi betbagtçylyk, indi bu iki sany adam şu taýda wepat bolýar. Bir fermeriň howlusyna düşüpdir-de. Ýaňky. Indi ony barlap durlar, indi kimiňki diýip sorlarynda-da, Men üçin-ä parhy ýok, ol şary. Şol raketa isle orsuňky bolsun, isle ukrain tarapyndan atylan bolsun, ýöne urşuň sebäpkäri diýlen bir termin bar-da. Eger-de Orsýet Ukrainanyň üstüne çozmadyk bolsa, diýmek, aslynda Polşanyň territoriýasyna gelip şo snarýadyň atylmagam, düşmegem mümkin däldi. Dogry.
Diýmek, hawa.
Urşuň günäkäri, sebäpkäri Orsýet bolansoň, ol okdur, snarýaddyr, ol rikoşet bolubam ok stnka dek başga tarapa uçýar, biz bilýäs. Hawa. Diýmek, şol ukrain tarap atanam bolsa bir saý-sebäp bilen otag gaçan bolmagy mümkin. Orsýediňki bolsa, diýmek, ol göni düşüpdir, oň şu emele gelen çukur diňe Orsýediň snarýadyndan galýar diýip, ukrain ekspertleri ýer depip, şuny subut edýärler. Onuň üçin wagt görkezer, entäk ol barlag gutaranak, anyklyk karary ýok. Ýöne aýdylýan zat, o tarapam bu diýýär, bu tarapam bu diýýär. Bir Baýdeniň aýdan akylly maslahady bar, Howlukma, iki tarapam hany düýpli barlaly göreli. Eger şol Orsýet tarapynyňky bolsa onda diýmek NATO şuny özüne urlan ýüzüne urlan şapyk diýip kabul etjek. Diýmek onda Orsýetiň garşysyna aýgytly herekete geçmeli bolar. NATO-nyň kararynda şol bäşinji punkt bar, haýsam bolsa şu döwletler NATO ýaraglygyna girýän bir döwletleriň üstüne kowup abananda beýleki döwletler bilelikde şu döwleti goraýmaly. Başga gepem ýok gürrüňe. Indi Zelenskiň ýüz tutanam şon üçin. Indi muny garşydaşlar näme diýýä? Hä, Zelenski diýýä şol uruşy NATO ýa Ýewropa ýaýratmak üçin şu çykyş edýär diýýä. Sebäp öz graždanlaryny ölümden halas etmek üçin.

Indem Zelenski görüp dur, halky yza gaýtjak däl, soňuna çenli, soňky damjasyna çenli hem uruşjak, hem göreşjek. Onuň üçin ol halkyň adyny gürläp aýtdy. Tä territoriýany boşadýançaly hiç hili gepleşiklik ýok. Bolaýsa-da Putin işden gidenden soň başga biri gelse, indi şol bilen biz gepleşikleri geçireris diýip aýtdy. Ata territoriýany boşatsynlar, şol sanda ýöne Donbas bilen Krymam bir hatarda, soňam şu ýetirilen maddy-material zyýanyň öwezinde bolsunlar. Nokat başga zat aýdanok Zelenski. Indi göreris, näme netijä gelýär bu komissiýa. Bunça adam gyrlandan soň Zelenski hiç gürleşmez oň bilen. Başda, başda aýtdy, başda uruş başlan wagtyna Zelenski aýtdy, siz näme isleýäňiz aýdyň diýdi, bir gürleşeliň diýdi, näme isleýäňiz siz diýdi, türk territoriýamyzdan diýdi, biziň ýurdumyzdan, Ukraina ýurdundan näme isleýäňiz diýdi. Aýdyň gürleşeliň diýdi. Oturalyň tetatet gürleşeliň bir stoluň başynda. Men razy diýdi. Ünsem bermedi. Aýak alyna bomba ýagdyrdy. Indi näme gürleşjek? Näme gürleşjek sen birden adam ýitirdiň. Ýok, olar, olar üç günde Kiýewi almakçydylar-da, şonuň üçin gepleşige girmediler. Hawa, hawa, hawa bolup biljek zat, hawa. Ýani indi, ine,
indi Putin ýalbarýar, gepleşige giren aklar diýip. Hawa. Oň etjek bolýany, indi bilen şu territoriýany alyp, Hersonam alyp, onam alyp, munam alyp, oba bizem meňki, indi şuň esasynda ylalaşyga geleýliň, oba, ýaňky biz ylalaşyk baglaşalyň. Kim oňa girjek, kim ony etjek. Şoňa men gidýän diýenden Zelenskiň özüni halk düm-düýt pytrak edýär. Sebäp halk ejir çekip otyr. Halk öz çagasyny urşa berip otyr. Aýdylarak ukrain tarapdan näçe müň adamyň wepat bolandygyny. Hem harbylar, hem graždanlar. Ony ony ony ony diňe uruşdan soň aýdylar, o sanlar. Şu gün ku gün şony aýtmak, ýaýratmak gerek däl. Hawa, sebäp halk ruhdan düşmesin diýip edilýän iş bu. Iki tarap hem aýdanok öz ýitgisini. Meselem, orus tarapynyň ýitgisini ana ukraýnlar günde sanap aýdyp otyr, adam sanyny, tehnikasynam. Sebäp olar görüp dur-da, näçe adamy ýogatdy ýa näçe tehnikany hatardan çykardy. Ortara pon edip bilenok, sebäp olar Ukrainanyň territoriýasyndadyr. Halk, uruşýan halk porsuň garşysyna. Öz-özleri bolýar. Bular ölsünem, ýarylsynam öz ýurdunda gospitallaryna ýygnaýar. A orsuňky hany meýdanda ýatyr. Olar ýygnaýan adamam ýok. Ana ite-guşa şam bolup dur diýýär-de köpüsi. Ýüzläp, müňläp jeset ýatyr uruş meýdanynda. Ine, ýagdaý gysgaça şular ýaly. Dogry.
Indi iň soňky nimämiz barada aýtsak, şu geçirilen Balide geçirilen ýaňky G19 bar. Ine şoňa bir e, e, Lawrowyň eden bir üýtgeşik bir çykyşy bar. O stoluň üstünde oturyşda otyr, öňünde e, stol bar, özi türsükli otyr. Egel öňünde de bir zat ýazan bolup otyr, hat bar, ýaňky bir titrat bar. Onuň ony snimat edýänem neme o gyz kim oň ady Zaharowa. Ha Mari Zaharow. Mari ha Marina Zaharowa. Mariýa Mariýa Mariýa Mariýa Zaharowa.
Maşa Zaharowa.
Haw ana şol.
Olam snimat edýär indi şu ýene-de ekspertleň ýa mas bedeleň aýtmagyna görä näme üçin näme ki Bu G on dokuzda näme üçin Lavrov türsükli otyr diýýärdi. Näme boldy? Ilkä ony samoletden düşen madyna gospitala gitdiler diýýärler. Ondan näme bolupdyr belli däl. Ondan o taýda-da aýagyna çenli surat alýardy. Eger gospitalda bolsa, islendik gospitala baraňda sen näme eşigiňi alyp galýarlar. eşigiň alýarlar-da özüniň bir halat nemesini berýärler. Ol, ol dogry zat. Daşary ýurtlarda şoň ýaly edilýär. Seň öz eşigiňi aýyrýarlar-da, seni ýaňky bolniçny eşigi geýdirýärler. Halat berýärler. Indi bir tarapdan dogry bolup biler, ol bir sen ýazgy edip otyrkaň, olam bütin bir dünýä ýarajak bolup durka balak geýersiň-ä. Näme üçin türsükli otyrsyň? Wala birinjiden. Ikinjiden hem şol gospitala düşendiginiň näme de bolsa 70 prosenti diýen ýaly bir maglumaty dogry gelip çykýar-da. 80 prosenti. Sebäbi o ýazgynam şol ýaýran gep baýanky Lawrow baran wadyna ýüregime bir zat erbet bolup, ýaňky gospitala düşýär. Bunam Putine bildirmejek bolup gül ýaly men indi hä men nirin ýaly terzde çykyş edýän diýip aýdýarlar. Ol şo çykyşy eden çykyşy Mariýa bilen şo Lawrowyň ikisiniň eden çykyşy, ýaňky alyp bar, ýaňky ýazgyjy wideosy diňe Putin üçin diýip aýtdylar. Şonsoň neme etmesin, gep çekmez ýaly, ýok ine men bar diýen ýaly momentalnyý ýazgy goýýar, ýaýradýarlar bütin mass-media. Indi G on dokuz diýip aýdýanlarynyň sebäbem G ýigrimi bolmaly-la aslynda. Lawrow baranda barmaka G ýigrimidi, Ondan çykyş edip gutaryp gutarmanka bali neme samit gutaryp gutarmanka da gaýdýar da bir yzyna birinji güni. Ondan G19 edip at goýýarlar. Norset gatnaşmady hökmünde. Ine hawa.
Gaty dogry aýdýarlaňyz, dogry. Hakykatdan hem şeýle bolup geçdi ol. Indi Putin barmany bilen ojy on dokuz, indi menem on dokuz diýmeli bolýan. Ýa ýigriminji döwletiň prezidenti barmandan soň, ol Samarkantda ýaňky bi türki dilli döwletleriň prezidentleri ýygnananda biňem Halk Maslahatynyň başlygynyň barşy ýaly. Indi bile öz ornuna Lawrowy ugradýar-da. O taýda prezidentler bile daşary işler ministri gelýär. käşgä Putiniň saglyk ýagdaýy agyr bolan bolsa, onda ýörite oň press-sekretary çykyş edip aýtmalyda ýa bejeriji wrajy, doktor şular ýaly, olar ýaly uzak ara uçmak bolanok, şonuň üçin biz indi premýer-ministri ýa-da daşary işler ministrini ugradýas diýip. Olam gelende o özi düşdimi ýa ýörite düşürdilermi ýa bahany üçin girdimi gospitala şo günem yzyna gaýdýar. Ýöne başga zatlar bar bärde indi şo taýda Putiniň başyndan sypalanmajagy görnüp dur gelen bolsa ondan bir döwletiň ýolbaşçysy aýtdy eger şo gelse men onuň ýüzüne şarpyk çaljak diýip. götün gelsin. Hmm. belki şolam täsir eden sebäp o zalyň içinde hiç kimiň emesi ýokda, jan penakary ýokda. Hemme kişi öz arasynda 20 adam bolmaly. Gyzyl ýumruga girseler hem haky bar. Hiç biriniň ahranady gelip bular aralajak adam ýokda. Ol görkezdiler. Ukraina parlamentinde deputatlar nädip urşýardylar öz döwründe. Haw, haw, haw.
Hawa, G20-de de urşup bilerler-de, eger isleseler. Ýöne belki şonuň üçin hem gelen däldir ol, bilemok. Taýda palatan ýaly diýip oturmaýynlar. Ýöne bar zatdan ugur alyp aýdýar. Hawa, Lawrow geldi, şo günüň özünde-de yzyna uçup gitdi. Bitiren işem ýok, gazanan abraýam ýok, şan-şöhratlaram ýok. Indi näme bolup geçip dur? Indi NATO ýararlygynyň sekretariady indi Orsyýedi indi terror döwlet diýip indi yglan etmegiň ugrunda. Üçünji gün ýigrimi üçüne bu indi bular Ýewrosoýuz öz sammitini geçirjek. Brýusselde bular indi Orsyýedi Ine, NATO ýararlygyny şu malaýam şo taýda karar kabul edilip dur. Indem, ýalňyşmasam, şu gün kune çenli Ýewrosoýuzyň ýa Ýewropa Bileliginiň ýedi döwleti Orsyýady terror döwleti diýip yglan etdi. Indi galanam ýenem ýigrimi bir döwlet bar-da, olaram şo ýigrimi üçüne şu rezolýusiýa goşulsalar, onda ola karar kabul etjek. Orsiýa terror döwletidi. Onda boldy. O bilen onsoň galan ömrüne o döwlete el uzatjak ýa o bilen bir saçagyň başynda oturjak bu Ýewropa döwletleri ýok diýip aýtmaga esas bardy. Indi Ýewrosoýuz şu karary kabul etse ýigrimisini, soňra şu kararyň netijesi Birleşen Milletler Guramasyna hökman barmaly, o taýda-da karar kabul ediler. Orsiýady. Milletli Birleşen Milletli Guramasynyň hataryny saklamalymy ýa ýokmy? Orsýedi ýaňky Birleşen Milletli Guramasynyň Howpsuzlyk Şurasynda otady ýedi döwlet bardy. Men ýalňyşmasam, şo-şolaň hatarynda durdy. Ýaňky weto sesi diýip bir zat bar. Şo alty döwlet bolýar diýse, ýedinji döwlet ýok diýse, şu karar kabul edilmeýär. Şu ýediň birem, ine, Orsýet. Indi onam şo taýdan çykarmak barada birnäçe teklipler ozaldan gelip dur-da, şu uruş başlaly bäri. Indi göreli, Ýewrosoýuz näme diýýär ýigrimi üçüne, olam daşda däl. Onsoň olaň netijesini, nesip bolsa, indiki birinji gün siz bilen duşsak, şonda dowam etjek bolarys, onçaýram. Bolýa onda. Formada, şaýda onda gepleşigimizi tamam ede, tamamlaýsak. Hormatly watandaşlar, hoşlaşmazdan öň ýany men bir size bir hoş habar ýetirmekçi bolýan. Ine, bilşimiz ýaly, Amerikada ýakyn günlerde Bütindünýä ýaryşy geçirildi, jiu-jitsu göreşi boýunça. Düýn agşam, düýn boldy, Halmyrat aga. Ýa, düýn agşam diýende, düýn bolsa bizde öň gün bolýar-da, bir gün, bir gün tapawudy bar, iki gün bolýar. Ine, şo göreşde biziň ildeşimiz, watandaşymyz Olýa Çarybynyňam ine oglan jigisi Meýlis Çaryýew çempion adyny gazandy. Birinji ýere eýe boldy. Ine, bütindünýä göreşi boýunça, şol jiu-jitsu boýunça. Ine, görüň, watandaşlar, ykbal diýlen zady. Türkmenistandan çykyp gaýdan bir ýigit öz zähmeti bilen, öz gujur-gaýraty bilen, öz başarnyklygy bilen, ine, şeýdip, bütindünýä çempion adyny gazandy. Ine türkmeniň guwanmaly, begenmeli we ine görelde almaly ýigitleriniň birine Meýlis Çary. Salamyň adyndan hem-de kärdeşlemiň adyndan şu ýeňişe. Ine, şu ýeňiş bilen gyzgyn gutlamak bilen, ýene-de oňa uly-uly üstünlikleri arzuw edýän. Indi Meýlis biz üçin, Türkmenistanyň gelejekki ýaşlary üçin ine, görelde bolup biljek, sport ugrundan görelde bolup biljek ine, şahsyýetlerimiziň biri. Hakykatdan hem şeýle. Goý, şular ýaly edermenlerimiziň, gahrymanlarymyzyň, ýeňijilerimiziň, çempionlarymyzyň sany köp bolsun. Türkmen dünýäde ozal taryhda-da belli millet bolan, şu günem bolar, gelejekde-de bolar. Ine, şoňa-da subutnama ine biziň ildeşimiz Meýlis Çary. Seredin şu ýeri, hany şol e, sowgat gowdurylýan ýeri, ýagny medal gowşurylýan ýeri ýeňije. O ta gaty kän döwletden gelen adamlar bar. Amerikan 50 ştatyndan e, şu taýda ýeňiji bolup aňryk e, Şol ýaryşa gatnaşan Meýlis Çaryp, elli ştatyň arasyndan giden Meýlis Çaryp. O tak türkler hem barypdyr, beýleki Meksikadan bar, Amerikadan bar, Kanadadan bar, garaz, dünýäň dört künjünden baran sportsmenleriň içinde jiu-jitsu göreşi boýunça çempion bolan biziň ildeşimiz Meýlis Çaryp. Gaty begendik hawa ine uzakdan bäri hoş habar aýdylman ýördi halkymyz indi şu gün şu habar size begenmek bilen höwes bilen ýetirýän watandaşlar. Indi hoşlaşaýsagam bor bolýa çaryna. Watandaşlar sag oturyň saglykda görşeliň hemmäňiziň öýüňde saglyk bolýa çaryna sizem sag boluň saglykda görşeliň jigiňiziň üstünligi ýeňişi bilen menem sizi gyzgyn gutlaýan sag boluň. Mhm.
Bolýar. Almyrat aga sag boluň. Eger doly ýaňky wideolary görmek isleýän watandaşlarymyz bar bolsa, linkini şu meýlisiň linkini öz kanaly barda şony goýsagam bolar nimede aşaga. Ýok, goýuň, hökman goýuň, goý watandaşlarymyz görsün. Ine gelejekki nesiller şular şular ýaly ýigitleriň, şahsyýetleriň emmesinde, görellesinde terbiýelemeli. Ine ýeňiji boldy, ine bütin dünýäde çempion. Goý, olaram, oglanlar, gyzlar şu zatlara ymtylar, indi bizem şo derejelere, basgançaklara ýetmek çy ýa arzuw edýäs diýip. Arzuwyňam hasyl bolýany, ine, Meýlis subut etdi, ine, Marly ýigit. Aý, tüweleme. Berekella. Gaty begendik. Höwri köp bolsun şular ýaly ýeňişler. Bütin halkymyza-da şony arzuw edýäs. Doly, sag boluň.
Sag boluň onda watandaşlar, ýene görüşýänçä.